Xweş diviyê min evî bike ber xwe. Kurê min, xulîvya min bigire. Erê tu dizanî ev e çi ye? Ev e qayişa babê min e û ya bapîrê te Îshaqê pêxember.

Min qemîs dav birê xwe Yeqûb û min vî esevê qewîşê bide me fite. Bes divê tu yê hişyar bî ber zê nekey. Ez tirsim hindek her bin Hizrêt Xaled ê şima bikin ji ber vê qewîşê. Me bes te te wekî kê? Wekî wekî birêt min. Evan hezira ji bîr ke Yûsif. Lezî bike.

Û sikra şiyawa çavê te vî kesî nerabin ew li beramberî te. Her wisa zikra şiyawa te nevêt kesek zengîn bê tu dixweşiya de bijî. Belku te divêt ew herdem yê hejar bî tu di nexweşiya de bijî. Erê yek şadê şêdibêjte min. Ka nîşanê Skraşî çi ne? Erê ka bêje min a qawîşa ber Yûsivî niha bapîrê me Îshaqî ye? Bi çi fayê qey daye Yûsivî? Babê wî wesiyet kiribû ku bi detayî pêxemberî yê piştî wî têt. Skraşî ew e. Ku te ne bi te ne kes li beramberî te tiştekê baş li destî dihe bî. Sihet xweş kurê min. Zikreşî ew e ku te gotî. Ku zikreşî ji reftarê di mirovê di ne baş e. Û mirovê zikreş ew e. Yê her dem hez ke tiştê baş bi xwe bivêtin û bi kesekê beramberî xwe nebe. Çend viyana dayê û çend heşî û sivî diket. Yan jî mal û milketê di vê dinyayê bin. Erê di çaşê xwe ji zikreşiyê dihe paş. Kî dê şît bersivan bo vê çendê de? Eger Yûsif bersivê nazanîdî çend keyfomêr. Erê kure minê biçîk Yûsifî tiştek heye bêjît. Bi hûn bêje bab. Erê ma mirovê zikraş nizanîdin ev dinyaya rojekê bo kesê namînît. Sihet xweş kure min sihet xweş. Ewa te gotî bersiva dirist e. û bila merivi zikraj bizanin ev dinya nav bariya û cêhêlan e û ev mirovê wisa bi tenê dê ziyanê gehînte xwe û çi cara xweşiyê jiyana xwe da nabînîtin çinkî dilê wî yê tijî ker bû kîne û hez ket bes tij bûyî bîtin û nûke em hemî wek yek în çi zikraj bîn yan jî zikraj hîn mebête kirin û eger bes meriv piçekê têgehiştî bît Mirov zikra şêb kesê nabed. Udê xêro başê balav ked. Udê pilê dixul be heşrê bilin ked. Rastî gelek nexweşe dayika mirovî li pêş çavek mirovî bimrîtin. Belê pa naçê bîtin rêza û şiya me piştre bîtin çînkî em birayet êkê û em jî gelek hece dikeyn. Monê dayikê di me jî hece diken. Şilakê ve me tafoyê qahin dilovaniyê pê dibest û cilkê di can dikete ber. Û şilakê dî ve dayikê di me wî dikene di koşa xwe da. Û xûştirîn xwarina denê. Belê pawiyê vê çendê hemiyê diken û ya şon ve em nizanin ku wana ewşme hemiya xûştir divêt. Ma bo em rastgo nabîn gelêk ya rastî Yûsif gelekê canew û gelek can jî diavît. Û hindek axaftinê tî xwe çine nîva dilê mirovî de. Ma ne em jî gelek hej birayê xwe Yûsifî dikeyn. Belê pa hejîkirina me ya berdewam nabît eger bavê me Yeqûbî ewşme li çêtir dana. Çunkî her ewjîyê kişkurek Yeqûbî ye. Erê hewedî demê Yûsifî kemera pêxemberayetiyê ya bapîrê me Îshaqî kiriye ber xwe. Erê. Min ya gulê bûy erş mîratê bo pîrê mena û pêd vî ew pêxemberê dîfrat hê dikete ber xwe. Erê bû çi daf Yûsivî em dê bo vê çendê pisyara metafayê xwe keyin. Dê baş e em dê pisyara wê çendê jê keyin belê damş çerwanê xwe bi zivrîne ve. Hey! Berê xwe bidene wê hebereke.

Ya rastî ez gelekî pêzbûn bar nedikir.

Berê xwe bi dê çend heşî û sivî ket û çendê nazor kirî. Ev vana xifna pêle Yehuda, demê em jî diçîk em bersingê baboyî bûn û wî her dem yarî bi me dikirin. Û nu ke me zanî bû çi wî nehêla bê delî ve zelfa û belha biçine dev heta xwe hê qayê. Ez dê rabim çim. Hîn jî ji van çivêlîya ve bim. Vê referansê kurê min. Silav li we be. Hên bi xêr hatin xuştiviyêk min. Silavê di Xwedê ser kurê di Yeqûbî bin. Xwedê harîkarê we bît. Hîn kengî ji biyabanê zivrî ne? Berî bênekê me pasemiyê kiriye di kotanê ve. Da ku. Da ku çi?

Min ew qayîş da fî da xwe pê ve mijîl get. Her wesa da hezirê dayika xwe neket. Belê ba Belhayê digot ev kemere ya mîradê pêxember e û divê din gihîte pêxemberên vî serdemî. Ez kurê Îshaq pêxemberî me, pêxemberê vî zamanî me. Ev qayîş ya bab û bapîrê di me bû û nike jî ya gehiştiye min. Tenê min a kiriye ber Yûsivî ta piçekî ji bîr ve biçî. Zelfa û Belha li Sixya Rehîlê zikre şewan her du ka boyê bes nebû. Nu ke ew ya mirî, vê ca hîndê zikra şêb ku rêt wê ben? Vê ca hîn guhê xwe nedene wan her du jin ka. Bab. Yehuda gotî, Ew pitir Heş Yûsivî keş me. Eve niha dirist e. Belê te bi kewetiye seredana Yûsivî bikey û te ew yê dana ber singê xwe. Erê mame hîn jî netke ne di kuşa xwe de demê hîn biçîk wekî wî? Xwe demê hîn ji min dîr jî ez hatim ser we da min keyf bi we çêt kir. Ez heşwa hemiya kêmakiyek. Çi cêwazî navbeyna keş we danîne efa xwe ne neyêne guhêt min ve. Dê herin. Ez ê we danim zalamê di vê malê belê pa hîn dî vê hizirê nînin. Hînê wekî zaroka reftarê dikin û xwe reftareka we bi dilê min nîne. Xatira te xişka min.

Koni nehin. Bara me tu girtî. Ji bêrê neçî baş e. Me tu jî girtî. Belê hişta te Yusuf nedîtiye.

Yusuf! Hewa berze kiriye. Erê ma hîn kîve bûn heta hewa ew berze kirî? Mal gel hewa yorî nedikire? Ew ya xwe veşartî. Belê em nizanîn kîve. Hîn baş lê geriyan? Belê, Melhemî cawa lê geriya. Ew emanetê birayê min Yeqûbî ye. Ka werin bêjine min hewa li kîve yorî dikirin. Û wî cihê nîşan min tenê Yusuf lê berze bûy.